פילט איר אסאך מאל צוקלאפט אדער נישט ווערד אדער צוקוועטשט און טשאוקד און לייק איך געפין מיך אין א פלאץ וואס איך וויל נישט זיין דארט און און איך זעה נישט די וועג ארויס און איך ווייס נישט וואס באדערט מיך איך בין נישט צופרידן און און אזוי ווייטער וואס קען זיין די סיבה פאר דאס איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן סעלף עסטיעם. עסטים, די ווארט עסטים נעמט זיך פון די ווארט עסטימעיט, אז ווי אזוי א מענטש שאצט זיך, וואס איז מיין וועליו, וואס איז מיין אמת'ע וועליו, איז ביי אונזער וועלט, אונזערע מגושם'דיגע וועלט, איז די וועליו פון א מענטש קומט פון רעזאלטס וואס א מענטש דערגרייכט אין וועלט, צו ער האט געלט, צו. ער האט עפעס א טאלאנט וואס ער קען טון, און ער איז א פעימאס מענטש, א סעלעברעטי, אדער אפילו אין די אידישע וועלט, לאמיר זאגן אז א מענטש איז א גרויסע גאון, א גרויסע שיווי, א גרויסע רב, און אזוי ווייטער. סתם א מענטש וואס ער פילט נישט עפעס אין זיין לעבן עפעס ספעשל, קען פילן לייק איך בין גארנישט ווערט, וואס טו איך דא בכלל אויף די וועלט, וואס איך טרעף מיך נישט דאס פלאץ דא. כ'האב געהערט די וואך פון א מחנך וואס ער גייט אסאך די מוסדות און ער רעדט צו צו קינדער וועגן פארשידענע ענינים פארשידענע זאכן, פארציילט ער אז מ'האט אים גערופן אין א מוסד צו רעדן צו כיתה ח' יונגלעך וואס זיי האלטן פאר ישיבה קטנה פאר גייען ישיבה זאל צוגרייטן ישיבה, די מוסד וואס ער איז געווען איז געווען זייער א יוניק מוסד. עס איז א מוסד וואס געפינט זיך אין די גאנצע וועלט, און דאס מיינט אז עס איז דא קינדער וואס זיי וואוינען אין אויסטראליע, קינדער וואוינען אין יוראפ, אין פוילן, אין אונגערן, און אדער וואוינען אין אפריקע, אין פארשידענע פלעצער אין די וועלט, און זיי האבן נישט קיין חדר, די פלאץ ווי זיי וואוינען, זיי לערנען אלע צוזאמען אין איין חדר וואס הייסט חדר נעט. זיי לערנען אויף די סקרין, ס'קען זיין א קלאס פון צען צוואנציג אדער מער קינדער, און זיי לערנען אין איין שעה, וואס ביי איינעם איז אכט אזייגער צופרי, ביי צווייטער איז צוויי אזייגער מיטאג, ביי די דריטער איז נײַן אזייגער ביינאכט, ביי איינעם אפילו צוועלעווע ביינאכט, ביי איינעם איז פיר פארטאגס, און אלע לערנען צוזאמען. די קינדער פארשטייט זיך זאלן קיינמאל נישט. צוגעוואוינט, זיי קיינמאל נישט געווען צוגעוואוינט אין זייער לעבן צו זיצן אין א קלאס מיט נאך קינדער, מען זאגט אז אז מען זעט אין איינער האט אין א בעק יארד אדער סתם א בוים וואס וואס ס'וואקסט פאר זיך אליין, וואקסט ער צושפרייט זיך צו אלע זייטן, ער וואקסט אויף די לענג און אויף די ברייט, און ער איז קרום, און און אמאל גייט ער שיף, און און יעדע בוים קוקט אויס אנדערש, מען גייט אין וואלד, אין טיפע וואלד זעט מען אלע ביימער זענען גראד, אלע זענען צוזאמען, וואס איז די וואס איז די חילוק? די חילוק איז ווען מען וואוינט אליין, מען וואקסט אליין, קען מען זיך צושפרייטן ווי מען וויל, אבער אז מען וואקסט צווישן אנדערע, צווישן אנדערע, אז דו געסט זיך א ריק רעכטס באקומסטו א זעץ פון דער, אז דו דרייסט דו גייסט זיך אביסל צו לינקס באקומסטו א זעץ פון די אנדערע, און אזוי גראדט מען זיך אויס. סאו אין די ביימער אין די וואלד אז מען וואקסט צווישן אנדערע ביימער וואקסט מען גראד. איז קינדער וואס זיי זיי זיי וואקסן אין א פלאץ וואס זיי האבן נישט קיין אנדערע זיי האבן נישט קיין אנדערע חברים אין זייער עידזש לעבן ווי זיי וואקסן צוזאמען מיט איז לכאורה ווייל איז דא האבן זיי געוויסע טשעלענדזשעס אין זייער לעבן מילא פאר וואס זיי גייען אין ישיבה דארף מען זיי צוגרייטן וויאזוי איז עס צו לעבן מיט אנדערע מיט נאך קינדער. און פארציילט דער מחנך אז ער האט געהאט די שמועס מיט די קינדער און ער איז געווען זייער סורפרייזד צו זעהן פארקערט פון וואס ער האט עקספעקטעד, ער האט עקספעקטעד צו זעהן שוואכערע קינדער סאושעלי אדער קינדער מיט געוויסע פראבלעמען, למעשה ער האט געזעהן זייער שטארקע קינדער און פרייליכע קינדער און קינדער וואס האבן א עווערנעס פאר זייער לעבן, קינדער וואס האבן א רואיגקייט און א שמחת החיים. און און א זיכערקייט און זיי געווען זייער ווערבעל ער האט געקענט רעדן און זאגן וואס גייט וואס שערן וועגן זיין לעבן און פארציילן וואס וואס וואס ער מאכט מיט וואס ער גייט דורך יעדע איינער קענט רעדן א זאך וואס מען זעט נישט ביי געהעריגע קינדער און ער האט געטרייט צו פארשטיין וואס איז די סוד פון די קינדער וואס איז די סיקרעט ביז ער איז דערגאנגען די סוד פון די קינדער איז אין ליגט אין איין ווארט, די ווארט הייסט שליחות. די קינדער זענען נישט געווען נישט געוואקסן זייער פלאץ סתם אזוי, זייערע עלטערן האבן געטשוזט צו גיין וואוינען דארטן, די זייערע עלטערן זענען געשיקט געווארן אהין, זענען געשיקט געווארן אהין מיט א שליחות, מיט א מישן, מיט א פורפעס פארוואס זיי דארפן וואס זיי דארפן טון דארטן, פארוואס זענען זיי דארטן, ממילא די קינדער זענען געבוירן געווארן צו א אנדערע סארט לעבן, סתם אזוי א מענטש ווערט געבוירן און ער פאנגט אן צו טראכטן, ער ווערט אביסל עלטער און ער פאנגט צו טראכטן פארוואס בין איך דא, וואס טו איך דא, וואס איז מיין לעבן. און צו מאכן געלט, צו האבן א קאריר, צו האבן א גוטע נאמען, צו האבן אסאך כבוד, צו איז א ערליכע איד פארשטייט ער איך בין דא דינען די אייבישטער, איך בין דא צו מקיים זיין תורה און מצוות, באט נאכאלץ איך בין ווער איך בין, און אבער מיין אין מיין מציאות פאנגט זיך אן, מיין לעבן פאנגט זיך אן פון מיך. איך האב דיסיידעד צו ווערן אזוי, איך האב מחליט געווען צו אריינגיין אין די ליין, איך האב מחליט געווען צו אריינצוגיין אין די ליין, שליחות מיינט אינגאנצן א צווייטע זאך, אמאל האט די וועלט געמיינט אז אז ווי מער איך האב זאכן, איך האב מער געלט, איך האב מער זאכן, בין איך מער העפי, איך מער צופרידן, היינט זעט מען אפילו ס'איז דא א דור פון שפע און מענטשן קענען האבן געלט און האבן אלעס, און זיי פילן נישט סעטיספייד פון זייער לעבן, זיי נישט צופרידן, ס'פעלט זיי עפעס, וואס פעלט זיי? ס'פעלט זיי א משמעות אין לעבן, ס'פעלט זיי די שליחות, היינט פארשטייט פארשטייט מען שוין אין וועלט אז ווען א מענטש איז פילט אז ער איז דא צוליב א זאך וואס איז העכער פון אים, אדער צוליב א צווייטע מענטש, וויאזוי א ווארט פון די בעל שם טוב אז אמאל קומט א נשמה פון א איד קומט אויף די וועלט זיין דא זיבעציג אכציג יאר נאר איינמאל א טובה טון א איד דאס מיינט אז א מענטש לעבט מיט א אנדערע משמעות אין לעבן אנדערע סארט לעבן ער ווייסט איך בין נישט דא ווייל איך דארף איים נידי איים נידעד מען דארף מיך האבן דא איך בין דא ווייל מען דארף מיך האבן נישט ווייל איך דארף עפעס און ווען א מענטש לעבט מיט אזא מין לעבן. איז עס א אנדערע סארט לעבן, דעמאלט איז דיין סעלף עסטיעם א אנדערע סעלף עסטיעם, סעלף עסטיעם איז נישט געבויט מיט וויפיל איך האב, וויפיל האב איך דערגרייכט, וויפיל איך האב געמאכט, און וואס איך האב מצליח געווען, דאס אליין אז איך טוה און איך לעב מיט דעם איך שטיי אויף צופרי און איך ווייס אז איך בין דא צוליב א תפקיד, מען דארף מיך האבן אויף די וועלט און עס איז נישטא קיין צווייטער. עס וועט קיינמאל קיינמאל נישט געווען עס וועט קיינמאל נישט זיין איינער וואס וואס ער קען מאכן וואס איך דארף מאכן איז זיין לעבן איז א אנדערע סארט לעבן איז איינער וואס וויל לעבן אזוי און ער וויל פילן א א משמעות אין לעבן א שליחות אין לעבן זאל יעדער קען עס טרייען פאר זיך זעץ ענק אראפ מיט א פען און פעיפער און. שרייב דיך אראפ וועלכע מעלות און כשרונות און מתנות וואס די אייבערשטער האט דיך געגעבן, און נאכדעם וועסטו זען וועלכע זאכן קען איך שעירן מיט די וועלט, וועלכע למשל אז א מענטש האט א שיינע וואויס ווייסט ער איך בין דא צו מהנה זיין מענטשן מיט מיין וואויס, א מענטש קען האבן אפאר זאכן, אפאר מתנות, שרייבטס אראפ א ליסט פון מתנות וואס ענק האבן אין לעבן און טראכטן. יעדן טאג, וויאזוי קען איך איבערגעבן פאר די וועלט, שעירן מיט די וועלט די מתנות וואס איך האב באקומען, עס וועט ענק שנעלער ברענגען צו די סארט לעבן פון שליחות. הצלחה.